Rtl, de Journal mat haut dësen Haapttitelen, De Client ass veronséchert, soen d'Patronen vu Caféë, Restauranten an Hoteller, déi mat deier Matière-Premièren, héijen Zënsen a Personalmangel ze kämpfen hunn. Nëmmen nach d'Halschent vun der Lëtzebuerger Populatioun ass gleeweg. Ëmmer méi Leit klammen op spirituell Alternativen ëm. Dat seet eng nei Statec-Etüd. An de Streik am däitschen Transportsecteur huet wuel Problemer, awer kee rise Chaos am Verkéier ausgeléist. Gudden Owend am Journal. Si hu mat am meeschten ënnert der Covid-Pandemie gelidden, d'Caféen, Restauranten an Hoteller. No enger gudder Reprise steet de Secteur elo virun neien Defien, deier Matière-Premièren an Energiekäschten, Problemer Personal ze fannen an héich Zënsen, wann een investéiere wëll. Haut hat den Daachverband Horesca Generalversammlung. D'Raffaëlle Dickes huet sech an deem Kontext mat engem Restaurateur aus dem Norde vum Land iwwer d'Schwieregkeeten am Alldag ënnerhal.
Iesswueren, d'Basis fir all Restaurant. An de leschten 12 Méint wiere se tëscht 25 an 30 Prozent méi deier ginn, seet de Patron vun dësem Restaurant zu Wuelessen. Dat regionaalt Fleesch, Spezialitéit an dësem Haus, giff am Akaf an der Moyenne souguer ëm 40 Prozent méi kaschten. Dir kënnt dat guer net viruginn, wéi hei dat Stéck Fleesch, wat dann 11 Euro méi deier gëtt. Dat kann ee guer net esou viruginn. Mir probéieren do esou en Equiliber ze fannen. Mir hunn d'Quantitéite e bëssen ugepasst, dat heescht, mir hu wierklech aner Stécker, déi mer ubidden, wou mer einfach probéieren, e gudde Melange ze fannen zwësche béidem. Och d'Energiekäschte schloen zu Buch, obwuel de klenge Betrib vun de selwechte Präisbremse profitéiert wéi d'Stéit. Verschidde Clienten iwwerdeems kéime manner dacks. An dësem Restaurant notéiert een eng Baisse vun 10 Prozent. Ech mengen, et gi bestëmmt genuch Leit, déi vläicht elo schonn e bëssi méi oppassen, awer an eiser Situatioun muss mir net onbedéngt. D'Iessen ass emmer gudd an da gi mer och. Mir awer schon. Wéi vill manner gitt der dann? Oh,
kënn ech nit sou soen, net.
D'Situatioun wier volatil, souwuel wat d'Präisser vun de Wueren ugeet, wéi och d'Clientszuelen. Wann dann nach wéi leschte Mount eng Indextranche bäikënnt an am Abrëll déi nächst fir 10 Mann Personal erfält, dat deet wéi. Also mir schwätzen hei wierklech vun enger Indextranche, déi eis ronn 1.500 Euro kascht de Mount. wat natierlech en enorme Käschtepunkt ass fir zemol esou klenge oder mëttelstännesche Betrib. Schwéier Zäiten, woubäi dëse Patron nach d'Chance huet net mussen ze lounen. Dofir awer leeft de Prêt fir Renovatiounsaarbechten. Reserve wieren zanter der Pandemie quasi keng méi do, d'Gewënnmargen dofir awer am fräie Fall. Mir hunn eng vun enger Marge geschwat, viru Corona, vun 18 bis 22 Prozent ongeféier. Dat war esou eng Marge, déi mer haten. Am Moment schwätze mer vun dräi bis fënnef Prozent. Dat geet natierlech op laang Siicht net méi op. Also muss gespuert ginn. Zwee Mataarbechter, déi de Betrib wärend der Pandemie verlooss hunn, goufen net ersat. Fir d'Käschten erofzeschrauwen, ass de Resthonch just nach fënnef Deeg d'Woch op, amplaz sechs.
A bei mer am Studio begréissen ech elo de Generalsekretär vun der Horesca, de François Koepp. Gudden Owend. Gudden Owend, Mme Zenners. Jo, Dir hat de Mëtteg Är Generalversammlung. Confirméieren Är Memberen dat, wat mer elo am Reportage gesinn hunn, D'Leit spueren? D'Leit spueren, jo, dat ass richteg, kann ee soen. Se depenséieren anescht, dat ass ganz kloer. Mee gi se manner dacks an de Restaurant oder kucke se besser, wat se ausginn, wéi vill se ausginn? Déi eng gi manner an de Restaurant an déi aner kucke wat se ausginn a wéi se ausginn. Vläicht huele se mol eng Kéier keen Aperitif méi, vläicht huele se och vläicht keng Entrée méi. Effektiv, den Ticket moyen ass geklommen duerch déi Käschtenexplosioun, wou mer hunn, an trotzdeem hunn d'Leit awer versicht e bësse manner rauszeginn. Leit Dir dann do nach ëmmer drënner, dass vill Betriber den Télétravail bäibehalen hunn no der Covid-Pandemie? Do sinn der jo, déi zwee oder souguer dräi Deeg d'Woch de Leit erlaben doheem ze bleiwen. Jo, dat ass ganz kloer. Ech mengen, fir déi eng ass et eng Noutwennegkeet, mee fir eis ass et e Käschtepunkt. Mir schätzen, datt ronn 60.000 Leit den Ament all Dag am Télétravail sinn. A vun deene 60.000 ass bestëmmt d'Hallschent iesse gaangen, oder dat mat 25 Euro ronn. Rechne mech dat d'Woch iwwer, 7,5 Milliounen, wou de Secteur manner ëmsetzt. Mir hunn am Reportage gesinn, et gëtt och ëmmer méi schwéier, fir Prêten ze kréien. Grad en Hotel, e Restaurant muss jo reegelméisseg investéieren. Do passen d'Banke well vill besser op. Jo, dat ass kloer. Dat war awer schonn eng Zäitchen am Gaang. An et ass esou, datt d'Banke kucken, wat ass den EBIT vun engem Restaurant, also wat ass de Rendement dovunner, wat ass eng Capacité de remboursement vun engem Hotel, wa se e Prêt wëlle maachen. Et geet net méi duer, datt ee vill Kapital huet an datt een dann eng grouss Hypothéik op engem Gebai huet. Et muss een haut weisen, datt d'Resultat vum Betrib esou ass, datt ee säi Prêt ouni Problem zeréckbezuele kann. Bon, d'Geschäft dréit méi lues. Trotzdeem klodere jo mer iwwer Personalmangel. Dir hutt och do Initiative lafen zesumme mat der ADEM. Muer ass nees esou en Job Day an der aler Seeërei zu Dikrech. Leeft dat gutt? A wéi schwéier ass et dann elo Leit ze fannen? Bah, ech mengen, dee leschten Job Day hat mer 1,200 Leit, déi sech virstelle komm sinn. Do mussen d'Profiller iwwerenee stëmmen, déi gesicht ginn, déi Leit, wou ee brauch. Da muss awer och, mengen ech, d'Aarbecht dem Kandidat zousoen. Eventuell, wann een aus dem Süden ouni Führerschäin muss an den Norde goen, fir eng Aarbecht ze fannen, ass dat vläicht net ëmmer esou einfach. An ech mengen, do mussen d'Saachen, vill Saachen, Komponenten iwwerenee stëmmen. An d'Saach ass effektiv, et ass schwéier, déi Leit ze fannen, déi mir brauchen. Dat ass kloer. Spezifesch an de Caféen, mir hu elo de Restaurant héieren, mee d'Wiertsleit, den traditionelle Wiert, wéi schwéier huet deen et den Ament? Deen huet et genau sou schwéier wéi déi aner och, a wann net nach vläicht e bësse méi schwéier. Den typesche Wiert ass am Gaang ze verschwannen, dat wat mir fréier den typesche Bistro genannt hunn. Mir stelle fest, mir hunn haut nach 752 Bistroen duerch d'Land, reng Bistroen. Dat sinn der net méi ganz vill. Mir haten der emol enke 1980, quitt datt dat laang hier ass, mee 1650. Dir gesitt, dass eng Betrib schrumpfen do a mir musse kucken, wéi mer dat gestoppt kréien. Kritt een an den Dierfer e bëssen d'Impressioun, et kommen erëm esou Caféen zréck? Jo, et kommen Caféen zréck, well d'Gemenge vill Initiativen huelen, fir selwer Lokaler ze bauen, opzemaachen an déi dann un en Exploitant ze verlounen, datt deen d'Méiglechkeet huet, och do eng Existenz opzebauen, well natierlech de sozialen Treffpunkt ass haut de Café. Gëtt keng Kierch méi am Duerf, géing ee bal soen, et gëtt kee Metzler a kee Bäcker méi, an e Café ass de leschte soziale Punkt, wou d'Leit nach iwwerhaapt kënnen higoen, fir sech ze gesinn a sech matenee auszetauschen. Dir vertrëtt jo och d'Hotelsbranche, déi huet natierlech vill gelidden an der Covid-Pandemie. Kënnt dat iwwerhaapt zréck op d'Zäite vu viru Covid, de Kongresstourismus, d'Businessreesen? Also de Businesstourismus ass erëm do, dat stelle mer fest. Mee de Mais, de ganze Kongresstourismus, dee feelt. Dat stelle mer fest. Mir hunn d'Chance, datt de Fräizäittourismus am Moment zouleet. Dat ass eng grouss Opportunitéit fir eis. Och héchstwahrscheinlech duerch déi vill deier Fligerticketen ass et méi einfach mam Auto op d'Destinatioun ze fueren, déi dräi, véier Stonne fort sinn. Dat heescht, d'Hotelle iwwer Land gi besser wéi déi an der Stad? Och d'Stad profitéiert dovunner. Mir gesinn dat ganz staark. Mir héieren dat vill vun eise Leit. Mee et ass alles méi volatil ginn. De Client entscheet sech ëmmer méi spéit fir eng Reservatioun, ob dat am Restaurant oder am Hotel, also fir e Banquet ass, an annuléiert awer och ganz schnell, oft ganz spéit, dat en net géing kommen. Also et huet sech zënter Covid huet sech enorm vill verännert a mir ware sécherlech um gudde Wee a mir sinn och um gudde Wee, ech muss et soen, d'Zuele weisen no uewen, och wann natierlech de Revenu haut vun engem Zëmmer méi déif ass wéi 2019. 19, haut leie mer 18,4 Prozent dodrënner, mee mer gesinn, datt eng positiv Entwécklung kënnt. Wéi wäit hëllefen do d'Hëllefe vum Staat? Wéi bewäert Der déi lescht Initiative vun der Tripartite, de Staat, dee jo eng drëtt eventuell Indextranche mat iwwerhëlt, eng Zäit laang? Mä ech mengen, et ass jo kloer, de Staat iwwerhëlt déi drëtt Indextranche, déi da géing ufalen bis Januar 2024. Ass dat eng Drëps op de waarme Steen oder hëlleft dat scho gutt? Wat ass eng Drëps op de waarme Steen? Dat ass ëmmer besser wéi näischt. Ech mengen, et kann ee villes froen, mee et muss een dat huelen, wat ee kritt. An ech mengen, et ass awer e Schrëtt an déi richteg Richtung. Och de Kompromiss, wou geholl ginn ass, fir déi Adaptatioune vum Barème ze maachen, de Steierkredit, wou kënnt, ech mengen, dat sinn alles Saachen, déi an déi richteg Richtung ginn, fir d'Kafkraaft vum Client ze halen. Dir hutt et virdru gesot, De Client iwwerleet sech zweemol, wat e mécht, wéi e mécht, wat en ausgëtt. A wann d'Kafkraaft gestäerkt gëtt, ass dat doe fir eis natierlech e gutt Zeechen, Och wa gläichzäiteg e Käschtepunkt domadder verbonnen ass. E Steierkredit, deen awer nach net direkt an de Portmonni vun de Leit kënn. Leider. Mir wäre frou, wann e schonn do wier, well da géing e jo schonn seng Wierkung bréngen. Et ass jo eng positiv Wierkung an d'Regierung huet dat och ganz richteg gemeet. Mee et wär gutt, wann e schnellstméiglech géif kommen, well wat méi schnell, wat besser, och fir eis Betriber a fir de Commerce am Allgemengen. Merci fir dës Andréck haut um Dag also vun der Generalversammlung vun der Horesca. Merci fir de Besuch am Studio, François Koepp. Merci, Mme Zenners. Nëmmen nach d'Hallschent vun der Lëtzebuerger Populatioun ass gleeweg. Just nach 24 Prozent mengen, datt d'Relioun eng wichteg Roll an der Gesellschaft spillt. Dat geet aus enger rezenter Etüd vum Statec ervir. Déi modern Societéit géif just wéineg Plaz fir de Glawe loossen. Eng Zukunft ouni Relioun, ouni kathoulesch Kierch, wier awer onwarscheinlech, heescht et vum Bistum selwer. Den Tim Morizet. D'Mass e Sonndeg um Belair ass gutt besicht.
Voll Massen awer sinn e Bild, dat een haut, besonnesch um ländleche Raum, éischter rar begéint. 2008 nach hunn dräi Véirels vun de Leit gesot, se géinge gleewen a reliéis Praktiken nogoen. 13 Joer méi spéit, 2021, louch een nach bei 48 Prozent. Do ass et ganz kloer, dass mer eng Bewegung si vun, wat een nennt, Sekulariséierung. Dat heescht, dass d'Relioun, d'Appartenance un eng Relioun ganz staark zu Lëtzebuerg ofgeholl huet. A wann ee sech vergläicht an Europa, do gesäit een, dass Lëtzebuerg zou deene Länner gehéiert, wou d'Relioun déi mannste Wichtigkeet opweist. Hei läit ee mat de skandinavesche Länner an Tschechien ganz wäit hannen am Ranking. 20 Prozent vun der Populatioun zu Lëtzebuerg consideréiere sech offiziell als Atheist, 15 Prozent gleewen un e perséinleche Gott. Dat heescht net, datt d'Leit awer net iergendwéi e Besoin hätte vu Religiositéit, well mir weisen zum Beispill, datt eng 40 Prozent vun der Populatioun gleewen un iergend eppes Iwwernatierleches, un eng Zort Gott. Dat heescht, do gëtt et awer ëmmer e Besoin, fir ze gleewen. Also Gott ass net dout. D'Trennung vu Kierch a Staat a Covid 19 hätte weider Vitess an de Prozess vun der Securilisatioun erabruecht, bedauert ee beim Bistum. Et wier ee sech bewosst, datt d'Zuel u Gleewegen déi nächste Jore weider schrumpfe wäert. Eng Rei Kierche wäerten abandonnéiert ginn. Well einfach kee Liewe méi dran ass. Mir hunn dat scho mat verschiddene gemaach. Mir hunn iwwer eng 500 Kierchegebaier am Land, Dat ass sécherlech aus enger Zäit hier, wou dat noutwendeg ass, awer haut musse mer déi, ouni Leit ze brüskéieren, och wierklech mat de Leit um Terrain schwätzen. D'Virstellung an d'Praktizéiere vu Religiositéit hätt sech verännert an do misst ee sech adaptéieren. Ech sinn net pessimistesch, ech sinn optimistesch. Ech denken do un eise Bëschof, deen 2011 an d'Land komm ass an deen eng 20 Joer a Japan gelieft huet, wou eng Minoritéit ass vu Chrëschten, deen awer gesinn huet, dass och do kënnen de Glawe wuessen an d'Kierch de Leit vill kënnen vu Sënn an hirem Liewe bäibréngen. D'Zil misst et sinn, nees méi no bei de Mënschen ze sinn. Grouss Schrëtt bleiwen hei awer nach ze maachen. Réckwierkend vun dësem Joer u kënnen Proprietären, déi hir Wunnengen an d'Gestion locative sociale ginn, déi sougenannt GLS, 75 Prozent vum Akommens steierlech ofsetzen an net méi just 50 Prozent. Domadder solle virun allem Logementer, déi eidel stinn, mobiliséiert ginn. Eng Associatioun këmmert sech ëm d'Locatioun zu engem abordabele Präis. Ob duerch d'Hausse vum Steiervirdeel méi Wunnengen an d'GLS ginn, kéint een elo nach net soen. war haut op der Pressekonferenz vun den Acteuren ze héieren, mee allgemeng misst de Stock un abordabele Logementer méi grouss ginn, fir datt Familljen och weiderhin eppes fannen, wa se aus der GLS-Wunneng eraus mussen. Mär si kloer dofir, datt mer d'Leit dann an de Wunnenge weider behalen, entweder bis hir Situatioun stabiliséiert ass, wa se net prett sinn, mee wa se prett sinn an et feelt just nach zum Schluss de Logementsproblem. Dann muss mer awer nach weider verlängeren. Dat heescht den Turnover gëtt natierlech jo staark verlangsamt oder geschitt dann deelweis e puer Joren net, soulaang déi Famill dann nach an där Wunneng ass. Mee ech mengen dat ass mat der ganzer Wunnsituatioun. Dofir ass et wichteg, dass mer méi Wunnenge kréien. De groussherzoglechen Haff huet haut Nowuess annoncéiert. De Moien huet d'Ierfgroussherzogin Stéphanie en zweete Bouf op d'Welt bruecht. De Fils vum Ierfgroussherzog Guillaume a senger Fra ass 53 Zentimeter grouss a weit dräi an en hallwe Kilo. Säi ganzen Numm ass François Henri Louis Marie Guillaume. Der Mamm an dem Puppelchen geet et gutt. Ee politeschen Engagement soll een net nëmmen agoe fir gewielt ze ginn. Et kann net sinn, datt ee sech nëmmen eng Partei erauswielt, well ee mengt, do déi bescht Chancen ze hunn. Dat sot den Invité vun der Redaktioun de Moien um Radio, de politeschen Coordinateur fir déi Lénk a Member vun déi jonk Lénk Ben Müller. Fir mech ass Politik en Engagement, dee vun Häerze kënnt, an en Engagement, dee wierklech doriwwer hinaus ziilt, eppes veränneren an do dohannert zu honnert Prozent ze stoen. An ech mengen, da sicht ee sech déi Partei aus, déi deem am nochste kënnt, an dat war fir mech déi Lénk.
An ee vun de Schwéierpunkte vun déi jonk Lénk wier natierlech och de Logement. Do misst een esou wäit goen, datt een eidel Wunnengen, déi just der Spekulatioun déngen, enteegent. De ganzen Interview mam Ben Müller fannt der op rtl-elu. An den Invité muer de Moien um Radio ass dann de President vun der Handwierkerfederatioun, de Luc Meyer. Tanke goen gëtt muere méi deier, De Präis vum 95er Bensinn klëmmt ëm 4,4 Cent de Liter, den 98er geet 5,1 Cent de Liter an d'Lut. Am Ausland dann, Déi massiv Protester an Israel géint déi geplangte Justizreform gi virun, nodeem de Regierungschef Netanjahu gëscht säi Verdeedegungsminister entlooss huet. dee gewot hat d'Reform ze kritiséieren, sinn d'Fronten och bannent der Regierungskoalitioun verhäert. Detailer a soss international Neiegkeeten huet de Petz Bartz.
Mam Entloosse vum Verdeedegungsminister wéinst ëffentlecher Kritik gëtt däitlech, wéi wäit déi rietsnationalistesch Regierung an Israel bereet ass ze goen. An engem Tweet huet de President Isaac Herzog d'Regierung opgeruff, déi ëmstridde Justizreform auszesetzen, nodeems et hënt zu schwéieren Ausenanersetzunge koum tëscht Manifestanten an den Autoritéiten an der Haaptstad Tel Aviv. D'Netanyahu-Regierung wiert sech a behaapt, d'Reform wier de Wëlle vum Wieler. D'Ofschafe vun der Gewaltentrennung an domat der Demokratie wier awer näischt, wouriwwer de Wieler a Walen z'entscheeden hätt, sou d'Géigner vun der Reform. Super Warnstreik am ëffentlechen Déngscht an Däitschland, D'Gewerkschafte verlaangen en dauerhaften Ausgläich vun den héije Liewenskäschten. Viséiert wore Verkéier an Infrastruktur. Betraff wore virun allem d'Flughäfen an den Eisebunnsverkéier. Doduerch awer, datt de Streikdag laang ugekënnegt wor, ass gréissere Chaos ausbliwwen. Den ukrainesche President Selenskyj wor haut op en Neits op Frontvisite bei sengen Truppen an der Géigend vu Saporižžja. De russesche Militär mécht op kenger Partie vun der Front am Osten nach wesentlech Terraine gutt. Duerfir ass Kiew amgaange seng Truppen op eng Kontroffensiv virzebereeden. Zu Moskau rekrutéiert de Wagner-Grupp mat grousse Publicitéite weider Mercenairen. Den aktuelle Contingent gouf mat Schluechte wéi Bachmut uerg reduzéiert. A Schottland dann iwwerhëlt den Humza Yousaf d'Successioun vun der Nicola Sturgeon un der Spëtzt vun der SNP an als Premier. De Yousaf ass den Ament de schottesche Gesondheetsminister. Ënnert sengen deklaréierten Ziler wier et, déi déif gespléckte Partei erëm zesummenzeféieren a mat senger Generatioun eng schottesch Onofhängegkeet unzestriewen.

Wann eng Persoun aus dem enke Familljen oder Frëndeskrees stierft, mussen déi, déi zréckbleiwen, eens ginn mat hirer Trauer. Och Kanner a Jugendlecher traueren, an als Erwuessene sollt een hinnen an esou Situatiounen zur Säit stoen a virun allem nolauschteren. Dat ass Thema op enger Table ronde dës Woch, déi vun der Kannerkommissioun vun der Gemeng Keel-Téiteng organiséiert gëtt. Virfäll wéi den Doud vum sechs Joer jonke Bouf beim Brand zu Keel am Dezember zjort hätten op en Neits gewisen, datt et wichteg wier, mat Jonken iwwer Doud an Trauer ze schwätzen. Lynn Cruchten.
Ob an der Schoul, der Maison Relais, am Veräin oder am Jugendhaus, iwwerall do wou Kanner sinn, sollt et fir si engersäits méiglech sinn ofzeschalten, mee genee sou sollt op deene Plazen och zesumme mat hinnen iwwer Doud an Trauer kënne geschwat ginn. Villen Erwuessenen fält dat awer schwéier. Si sinn onsécher, wéi se a sou Situatioune mat Jonke sollen ëmgoen. Well et awer nach ëmmer en Thema ass, wat net esou vill thematiséiert gëtt, wou awer nach ëmmer e bëssen taburiséiert gëtt an et awer fir vill Leit nach onangeneem ass, einfach doriwwer ze schwätzen. Well d'Kanner halt vill méi spontan a vill méi fuerweg an hirer Trauer sinn An dat ass dann heiansdo schwéier fir d'Elteren ze verstoen. An dass do, wou mer den Eltere mol eng Sécherheet vermëttelen an dann eben och am Enseignement, en Enseignant, deen zum Beispill e Schüler huet, deen zréckkënnt, wou eng Mamm oder Papp oder Geschwësterdeel gestuerwen ass, fir do dem Enseignant eng gewësse Sécherheet ze ginn am Ëmgang mat deem, mat deem trauernde Kand. Natierlech géif et net déi eng Prozedur oder Patentrezept, wéi ee sech am Fall vun engem Kand, dat an Trauer ass, soll verhalen. Wichteg wier et, sech bewosst ze sinn, dass ee mat de Kanner an engem Boot sëtzt. Et ass net méi do, dass een Erwuessenen seet, esou ass et, esou wéi dat oft de Fall ass. An dat ass eben och am Enseignement esou. Do ass ee gewinnt, dass den Enseignant weess, wat en engem Kand seet. En huet op all Fro eng Äntwert. An hei ass dat eben net esou. Et muss ee sech op e Kand aloossen an dass een op Aenhéicht mam Kand an em déi richteg Plaz och ginn fir seng Trauer. An dat ass déi Aarbecht, déi mer och am Trauerwee maachen, dat ass net, datt mer op deem Wee virginn a si trëppelen hannert eis, mee mer strecken am Fong geholl eng Hand aus a mer gi mat hinnen op hirem Trauerwee. D'Kanner wëllen dovunner schwätzen, d'Kanner wëllen doriwwer gewuer ginn. An et ass eigentlech, déi Gêne läit e bësse bei eis méi Erwuessener, datt et fir eis munchmol schwéier ass, einfach doriwwer ze schwätzen. Mee wann ee bis mat an der Thematik mat hinne mat dran ass, da mierkt een, datt se dat awer. als natierlech empfannen. Kanner a Jugendlecher an Trauer, wéi kënne mir hinnen als Erwuessener eng Ënnerstëtzung sinn? Esou ass d'Table ronde iwwerschriwwen, déi dësen Donneschden, den 30 Mäerz, vun hallwer 8 owes un an der Schungfabrik zu Téiteng ofgehale gëtt. Jiddereen ass wëllkomm.
Am Dëschtennis gouf gëschter am Gymnase vun der Coque déi decisiv Phas vum nationale Championnat am Eenzel gespillt, iwwerdeems sech bei den Hären an der Finall nees d'Nationalspiller Eric Glod a Luka Mladenovic géintiwwerstungen, gouf et bei den Dammen eng Première, Yannick Soitbeck.
E Freideg den Owend hat d'Titelverdeedegerin Sarah de Nutt hir Participatioun aus perséinleche Grënn ofgesot. Deemno ass hir Teamkomerodin aus der Nationalekipp Tessy Gondringer als grouss Favoritin gehandelt ginn. Natierlech war et eng Chance fir mech, datt d'Sarah net ugemellt war, obwuel ech et mega schued fannen, datt net jidderee matgespillt huet. Doduerch entsteet natierlech e bëssen Drock ab deem Moment, wou ee weess, datt een op eent gesat ass. Déi 29 Joer al Nationalspillerin war dem Drock dann awer och gewuess. D'Enisa Sadikovic huet et dem Tessy Gondring an der Finall wuel immens schwéier gemaach, ma um Enn huet d'Spillerin vu Rued de Match mat 4:1 gewonnen a konnt domat hiren éischten Titel am Eenzel feieren. Ech si méi wéi glécklech.
Ech si frou, datt ech no esou vill Joren, wou ech scho Finalist war an et ni gepackt hunn, endlech dëst Joer Landesmeeschterin konnt ginn. Bei den Häre war d'Favoritteroll net esou kloer verdeelt. Do huet een et awer virun allem dräi Spiller zougetraut, am Kampf ëm den Eenzeltitel e Wiertche matzeschwätzen, den Titelverdeedeger Eric Glod, de Mael van Dessel an de Luka Mladenovic vum FSV Mainz. Fir de van Dessel sollt dëst Duo awer nach net ganz duergoen, de jonke Spiller vum DT Hueschtert-Folscht hat a senger Halleffinall géint den Eric Glod näischt ze gutt an huet de Match mat 0, 4 verluer. Schlussendlech war et an der Finall dann och d'Neioplo vun der Finall aus dem leschte Joer, D'Lod géint Mladenovic. De lech genannten hat dann och de bessere Start an de Match fonnt a konnt den éischte Saz kloer fir sech decidéieren. An der Suite huet den Eric Lod awer richteg gudden Dëschtennis gewisen, huet keng méi Feeler gemaach a konnt sech dann och um Enn mat 4, 1 duerchsetzen. Fir de Spiller vu Wëncher war et schonns säi véierten Titel am Eenzel. An der Finall nees géint de Luka Mladenovic ze spillen ass och fir hie ganz speziell. Mam Luka hunn ech ee vun de beschten, also ech ka mer kee bessere Kippekamerod virstellen, well mir. Mir lauschteren eis no, mir probéieren eis géigesäiteg ze hëllefen. Virun der Hallwerfinall hu mer eis eng Kéier richteg déck ëmaarmt, einfach nëmme fir eis géigesäiteg Courage ze maachen, well fir hien ass et och vill Drock a mir stinn dat zesummen duerch iergendwou. An och d'Relatioun mam Tessy Gondringer ass immens gutt, wéi een hei op dëse Biller gesäit. Och am Dubbel waren alle béid erfollegräich. Bei den Damme wënnt d'Tessy Gondringer zesumme mam Dominik Kieffer den Titel an den Eric Glod wënnt bei den Hären zesumme mam Maël van Dessel. Iwwerdeems am Double Mixed den Titel un d'Koppel Van Dassel-Barbosa gaangen ass.
A wann der Konscht interesséiert sidd, hei eng Propos fir eng nei Expo kucken ze goen. An Zesummenaarbecht mam Lëtzebuerger Artistenzenter an dem Kulturministère huet d'Gemeng Stroossen eng Ausstellung organiséiert, déi e Spigelblind vun der Lëtzebuerger Konschtgeschicht duerstelle soll. Nom grousse Succès vun der Expo 100 Joer Lëtzebuerger Konscht virun zwee Joer, läit de Fokus dëst Joer um Konschtschafen aus de leschte 50 Joer. Méi wéi 200 Wierker ginn am Centre Culturel Paul Barblé gewisen, Sandy Elsen.
Ob Tableauen, Skulpturen oder Fotografien, am Kulturzenter Paul Barblé gëtt et déi Lëtzebuerger Konscht an all hire Facetten a mat all hire Stréimungen ze bewonneren. Ganzer 72 Kënschtler, déi déi national Konschtzeen an deene leschte 50 Joer geprägt hunn, sinn an dëser Expo vertrueden. Dorënner zum Beispill och de Michel Majerus, de Bert Theis an d'Tina Gillen. Dat ass e grousst Rad, wat mer hei dréien fir d'Lëtzebuerger Konscht. An ech denken, datt de Lac domadder beweist, datt en 72 Kënschtler weist, déi vun eiser Zäit sinn. déi an den groussen, wichtegen Ausstellungen hei zu Lëtzebuerg presentéiert ginn an och an de Kollektioune sinn. An déi Ausstellung, déi mer elo maachen, déi kënnt erëm eng Kéier aus privaten an ëffentleche Sammlungen. An wann all ee, wann ee weess, datt iwwer 40 Prêteuren derbäi sinn, déi eis d'Saache ginn hunn, da mierkt een, datt dat eng grouss Resonanz fonnt huet iwwert déi lescht Ausstellung vun den 100 Joer. Mat 50 Joer Lëtzebuerger Konscht huet een de Centre Culturel also an eng Konschtgalerie verwandelt, an där Konschtwierker vun haut am Dialog sti mat deene vu gëschter. Wann ee wëllt eppes erëmgi vun der Konscht, da muss een och déi Konfrontatioun maachen, an déi Jonk musse sech och an dat Spill eraklammen, fir ze wëssen, datt déi eeler Generatioun och hir Aart a Weis hat fir ze schaffen, a wou eenzel Leit gesot hunn, dat ass guer näischt, an haut stelle mer se aus als wichteg grouss Kënschtler zu Lëtzebuerg. Iwwerdeems gëtt dës Ausstellung dem Public och d'Geleeënheet fir eng ganz Rëtsch Konschtwierker ze entdecken, déi bis elo nach ni oder ganz seelen ausgestallt goufen. Den Haaptchallenge war fir Saachen ze weisen, déi am Prinzip, déi een net kennt, well eppes wat de Musée eis eragëtt, dass jo eppes wou wat ech censéiert sinn ze kennen, well ech och an de Musée ginn, well ech do kann dat kucken, mee där Saachen hu mer net vill. Also esouguer fir Leit déi Konscht gutt kennen, déi fannen nach hei Saachen déi se eventuell net kennen. Nach bis den zéngten Abrëll kann een dësen Hommage un déi Lëtzebuerger Konscht zu Stroossen entdecken.
Dat war et fir den Journal. Bei eis geet et virun mam Fussball Magazine Goal. Ech wënschen nach en ganz schéinen Owend. Bis muer.
De Pilotprojet Medizinesche Cannabis leeft elo schonn zanter véier Joer. Eleng d'Initiativ, dass eppes an déi Richtung gemaach ginn ass, fir 2018, hu mer immens begréisst. Wat ass bis elo geschitt a wiem hëlleft et? Einfach well ech domat awer, jo, normal kann liewen, schaffen goen, meng Péng net mäin Alldag bestëmmt. Mir zéien de Bilan mat Betraffenen, 4 Joer medezinesche Cannabis, muer um 7 am Magasinn.